Näme diýýäň? Ýüritjigi mysjak bolýa men bir batyra jaňa seni bir ýerlere äkitdireýin-le şuňa.
Beh, klasdaş aýlaýar-a, näme üçin aýlaýarka? How, klasdaş! Alýo! How, klasdaş!
Gowumy, batyr? How, ýagşy, gowy bolmadyňam. Men bir ýerlere äkidäýdä, klasdaş, bir boş bolsaň, bir ýüritjigi mysjak bolýa-la. Seň bir ýerler diýýäniň ýa nesil ýa hurmadyr dany menä seň bilen bir ýere gitmäne-de gorkýan. Waý Bora nämesinden gorkýaň bir öllüňlaw ýüz ýigrimi mandyň çykmaýan ýeri bamy? Gel taşlap gaýt men özüm oturjak sen oturmada men bilen. Köçä çyksaň taksiden nol klasdaş aýagyň ýere degirmän alyp gitýäler. Muny?
Gyýw men owadanlygyma çydamok men häzir köçä çyksam lak atýalar maňa men şoň üçin diýýän saňa äkidäý diýip. Py. Nol bäş elli bäş bar şolara jaň et gapyňa gelip alyp gitýäler barmal ýeriňe eltýäler seň bilen girip çaýym içip kofe içmäýälerem sokdurmaýalarem. Gyýw.
Aý bolýaly men ýigrimi üçünji fewralyňy gutlaýjakdym borlaý ýagşylyk etme diýsene muňa. Dawaý.
On ýaly bolsa alyp gidäýerin. Alýo. Aý, öçüripdir-ä. Podarka berjek bolsa nesille öňünde garaşyp duraýyn-da. Gelmetaý. Klasdaşymdan öň geläýipdirmi? Ä, hany gelýär ak gar ýaljak bolup.
Bolup durşuna zat almaly bolsa, menden öň yrty geläýipdir.
Barýan diýdim man gön gar gaýdyberipsiň yhlas ses ýören ýaman gaharjaň bolupsyňaý soňkuda we ýören
Küýsäp gidensiň bärkiniň kofesini. Hum kofeler-a gowy eken. Näme? Näme içip getirdin-a? Surpriz, surpriz.
Gowy mylaçym.
Jaň etdiň bolna halamadym soň sowgat ýigrimi üçünji fewral zat diýdiň-a. Aljyrap näme işläp ýörenimem bilemok gön gaýdyberipdirin-a senden öňürti gel aýypdyrynma. Gyýw!
Bir eliňe sepilýär, dogan, ennam janyňa suwa düşdüňle. Ýokmy duhyň zadyň, işe bar bereýin bir muşskoý duhy. Sen näme kofe içjek bolsaň, laçyn edi, men baryp desertler saýlap gaýdaýyn. Laçyn, San Sebastýan, blinçik hemem şojagaş zat iýesim gelýär, bär-de. Onuň düýnki zakazlam taýynmy? Mundan ýüz banka diýdik. Agzaçaryma, I agzaçaryň pyçonylary taýynmy? Hemmesini şoda ýazýaň, taýyn dostawka etdirtýäň. Onam meň gyzlarymada bar-a San-Sebastýandan bir şondan, Berkarara bir bäş natjagny, salondaky gyzlara-da jaňat-da sora, näme iýesiňiz gelýär, näme içesiňiz gelýär, kofemi, hurmaň suwumy näme bolsa, hemmesini ugradyşdyrýaň taýyn, şoda ýazýaň. Bolýamy? Bilýäň-ä, hemme zat öňki-öňkülik. Laçyn sowgadymam ýatyraý. Oh sowgat gelýämi? Oh ty getir.
Soňunda klapaş soňunda surpriz. Eý çyndan Rolexmi? Şu maýda çenli şu lele original sagat dakynyp göremogam. Indi men şu taýda Rolex dakynyp gitsem diňe şu Nesel kofýa gatnar duran. Sen meni jaň edende hä diýmänjik gel. Her ýyl bir Rolex dakynarsyň eliňe her ýyl ýigrimi üçünji fewralda. Arkaýyn bol. Klasdaşyň ýagdaýy gowa Hudaýa şükür. Sen dakynman kim dakynsyn. Aý gorkýanda her gezek şody sokup gitýäň oglum bäş sany çaga ekleýän her gezek soňundan elime şody alyp otyryn gapjygymdaky pul ýetermi ýetmezmi diýip. Muny ýaly bolsa jaň etdigiň ylgap geler duran. Şu bar-a klasdaş. Erkek oglan bolup bara bir ýüz ýigrimi mandan gürrüňini edip, köçe gürrüňini edip ýörsüň-laý onda-munda, gidäýmäň, çaýa, kofýa ýa hurma iýip-içmäne gidäýmäň, şody töletýä zat diýip, oň-muň ýanyna gürläp sen. Men şon ýa şodyň aşagynda galjak gyzmy? Aý-da gorkýan-da, hurma iýip-içmäne barýan welin, oturan gyzlar şod ugrat ýa aýkaňky ýaly töledip-ä, nesille-de tanalyp ugraýan, kof içmäne gelsem, şodyny ugradyr durarlar-da.
Beýdip iýilenok, jan klasdaş loşkajyk bilen şepjik üstüne guýulýar. Onam sen şokolad azyrak iý. Menem entäk wideoň soňunda seň gowy edip agzyň suw çatjaýyn. Näme iş bilen meşgullanýaň onda bu günler klasdaş? Aý iş bilen şu öňki etýän işlerimiz Hudaýa şükür ýöräp dur. Gowumy gazanjyň?
Erbet däl.
Ýöne seňki ýaly däl bu Rolex podarka berer ýaly däl. Rysgallydan rysgal ýokar diýipdirler bilýäňä. Döwletli adamlar bilen tirkeşseň şoň döwledinden ýokýaň. Hä. Meni hopdurma diýýän. Nesil kofýa gelseň pyçonlylar gorkup duran etdiň o kökeden maňa dogaýma bilinç iýip gör. Ýene köçe gürrüňini edip başladyňda geregiň pyçonly bolsun doly pyçonly ol ali al. Linçiginiň swejjadygyny gy. Men diýýän-ä saňa. Bir iýeniň galar, biram geýeniň. Çyn pagry. Bar ýerlerde öwrenen bolaýma hiç wagtda. Başga ýerlerki bilen tagamy üýtgeşik gelýär.
Getir. Ýok, getir. Ýok, köçe gürrüňini etýäň, klasdaş. Ony al podarka bereň soň, meni tölejek. Ýok la, indi hemme kafeler bir hilek ýüzümi görseler şod, öňünden alaslary gelip dur. Eý, men seň arkaňda nirden gowy kofe içmeli, nirde gowy iýip içmelidigini bildim-ä, getir men töläýin. Aý bor onda. Onda on ýüz ýigrimi manat çykda geçen sapar häzir özüm çyk töleýän. Alýo.
Haw. Ha barýan barýan barýan. Ýok on bäş minut goýberme sakla sen o klienti men häzir barýan. Men jyraýyn al sowodyňam özüňe nesip etsin her seredeňde durmuşyň gymmatlygy ýadyňa düşsün. Paka. Boldy boldy klasnyş sagaman bar. Haý ýene sokuldym öýtýän. Hani? Artsan. Diňleýän Batra. Bu ne geçen sapar 120 man şort çykdy şu iýen zatlarymyzda. Iýmit zatlarymyzda maly bu şortda. Batra Aýka hemme tanşlaryny Nesil kofeden zat ugratdy. Kofe, desert zat ugratdy.
Ne etdiňi? Siziň şoduňyzy agzaçar edýär, agzaçaryňyzam kabul bolsun.
Hasap näçe? Iki kolaryny araşdyňyzmy? Üç bir. Original Rolexam klasdaş öýüňdäki perişdäň alyp bersin, bize galmandyr. Hany?
Şeýdip başlaýynmy? Men kalan ýakyk däl öýtýän. Ýakyk-la bu.
Şeýdip başlaýarsy. Men öň şeýdip başlaýardym, hä? Elime bir zat alyp durmaly men. Endik şol.
Salam aýkim dostlar. Aýdyp ber, aýdyp ber, tolgunma. Ýok, öwrenişmeli gyp, öz zadyny aýdyp berip, öwrenişmese biz süýräp ýörýäňi, ýene aýdyp beriň diýip. Geçen ýylam etdik.
Orazada palatany alsaňyz, posudany şeýle berýän. Ýok, menýuly etjek diýseňiz, menýuly maňa zakaz etseňiz, Eti, suwy, oduny, hemme zady menden siz taýyn agzaçara çykýaňyz, soňam girýäňiz, hemme zadyny özüm etýän. Nähili et gürleşseňiz, aprele indi köp günüm zanit, kän neme däl, sähetli günleň hemmesi zanit. Ýöne boş azajyk günler bar, jaň edip habarlaşsaňyz. Esasy Şolaram şumat galmaly agzaçar. däl-ä boş, genjeler, boş galmaly däl, işlemeli, gazanmaly. Biz-ä gazanmaly, Sizem hudaý bolýaňyz edip sogap gazanmaly. Bizem pul gazanmaly. Hawa, arkaýyn toý etmeli.
Arkaýyn toý etmeli siz tüýtüläpjik çykmaly azara galmaly däl. Meň podpişiklerim jaňatsa gazan ojagynam berjek diýdiň aýa. Hawa. Ýüzümi ýere salaýsaň gaty görme.
Maňa şon ýaly gürleseň meň podpişiklemä urşy guraýar seň bilen. Ýok, el açykdyr klasdaşym, beren sözünde durýar. Ýaňky diýşim ýalakda, şu sözünde durmadygam bolsa, kommentariýamyz açyk, ýazybilýäňiz arkaýyn. Halka arkaýyn açyk açyk hyzmat etsene zatdan çekineňoga ýa bir çürkan klientiň barmy? Ýok Ýok-da?
ýazaýsynlar. Ýazaýsynlar. Baran ýerimiz dowolnyk alyp Hemmesini gaýtýas dowolny aşyk. edip gaýtýar. Yzyny syryp süpürip galak gaçak zatlaryny aşa üpdük ýalçyryp şeýdip şeýdip tabşyryşdyrýaget eýelerine hä? Hä? Hawa. Ýa alyp gaýtýaňmy yzyna? Ýok hemme zat moýup Hemme gaýtýas. näçe tabşyryşdyryp alyp gaýtýas? gaýtýaň dä. Boldy goýýas hemme zadyny suwuny zadyny ops hemme zadyny goýup